Турабыт, турабыт. Тахсан халайбыт быһылах. Миигин бара тур дьиэтэ.

Дьыл! Эһэ дьыл! Эһэ дьыл! Эһэ дьыл! Так, манна күннээх устан олороллоруй, мин оҕолорго сылдьан баран баран иһэммин бу Снегурочкам саҕатын истэммин бу кэрэ Мааны сиргэ баар буола түстүм. Оо! Тымныыттан да чаҕыйбат, куйаастан да куттаммат хардыы хоһуун кыргыттара үстэрдии. Мин эһигини билэбин ээ. Ойуурга хаама сылдьаммын, көрөөччүбүн куруук эһиги хаама сылдьаргытын. Оннооҕор Тымныыга тохсунньу тоһуттар тымныытыгар, ахсынньы аалдаан тымныытыгар ойуурга тахсан юбка киэргэтэн, оонньоон көрүлээн бараргытын куруук көрөөччүбүн. Эһигиннэн наһаа сөҕөбүн киэн туттабын. Чөл олоҕу тутуһаргытын олус сөбүлүүбүн. уонна саамай сөбүлүүрүм диэн эһи аарыы айылҕаҕытын хабыстыы көрө-хоһойо өҕү соҕып умуйа сылдьаргытыттан олус үөрэбин уонна туох баар үтүө дьыалаларга кыттаргытын эмиэ билэбин кыамматтарга кыраларга кырдьаҕастарга көмөлөһөргүтүн истэ сылдьабын уонна ити Сэрии буола турар сиригэр буойуннаргытыгар эмиэ сүдү көмөҕүтүн эмиэ билэбин. Хаччы ас уонна иистэнэн иһиннэн буойуттарга көмөлөһөргүтүн эмиэ билэ сылдьабын барытын. Уонна ити уруогутугар иһиннэ биллэрин курдук Хаалыктаргыт дьэк дьиҥнээхтик кыырайар кыргыттар эбиккит. Курааҕынан тэлэһийэ сылдьар эбиккит. Кэбээйиннэн, Горнайынан, Амманнан уонна да атын Тааттаннан сылдьаргытын эмиэ көрөөччүбүн кыһын. Кэбээйи курдук сиргэ тиийэҥҥит онно били туохтар сикистэр ииктэригэр тахса сылдьаргытын эмиэ көрдүбүт. Уус диэн киэн туттар эсигиттэн радиостар Саҥа дьылга сидиилынан эһигитин үөрүү-көтүү эрэ аргыстастын Саҥа дьыл эйэхэ баргытыгар үчүгэй эрэ аҕаллын уонна доруобай буолуҥ дьыл олоҕу тутуһаргыт наһаа үчүгэй дьону дьоҥҥо холобур буоларгыт наһаа үчүгэй уонна туох баар улуус мероприятиетыгар эҥин кыттаҥҥыт киэргэл буоларгытын эмиэ көрөн көрөн ааһааччыбын халлаан онон көтүтэн иһэммит ол иһин эһигини олох алҕаан уонна эҕэрдэлээн тураммын Хайыылка ырыатын ыллыырга умурабын. Чээрэ сиэттиһэбит кыылларбыт приставары туора-маара көрбөппүт. Ким эбит ким тэһигини мантан үүрэн ыыппат тыа кыылларын дээрэ түргэн сыыдам соҕустук илиилиттэн тутуһаммыт

Сыл аайы Дед Мороз уонна Снегуродянаны оҕолору эҕэрдэлииллэр, улахан да дьонно эҕэрдэлииллэр. Аракиллерге приз пон туттараллар, туох пон туттараллар, подарок пон туттараллар. Арай кинилэргэ туохта буох, һэ? Онон да булна туоҕу олохтуохпун баҕарабын, потому что справедливость аннан тахтаах хайаан да Онон диэт боруостаах Снегурочка мин сэмэй подаракын туттарарым.

Сылын аайы биир күөстүүр, сылайбакка үөрүү-көтүү. Кэллим манна дьолу түстүү, сабалынным манны көрүү. Сайаҕас тайдам саха ыалаах, сарсыҥҥыга эрэллээх, саҥа дьылы көрсүөҕэ, саҥа дьолу күтүөҕэ. Бары ордук көрдүҥ. Бүлүү кыргыттарбын сүгүрүн сүгүрүн Махатович кэһине барбытын бүгүҥҥү бу бырааһынньыкпытынан